רבי שמואל בירנבוים איז געווען דער ראש ישיבה פון מיר אין אמעריקע. ער איז געווען א תלמיד פונעם הייליגן רבי אלחנן וואסערמאן אין בראנאוויטש. רבי אלחנן איז געווען א תלמיד. פונעם גדול הדור פונעם הייליגן חפץ חיים. רבי אלחנן פלעגט פארן צו זיין רעבן צום הייליגן חפץ חיים אויף די ימים נוראים, האט רבי שמואל בירנבוים פארציילט אז ער איז מיטגעפארן מיט זיין רעבן צום הייליגן חפץ חיים אויף ראש השנה, זיי האבן געהאט א דערהויבענע יום טוב, א געוואלדיגע יום טוב, און נאך יום טוב זענען זיי געגאנגען זיך געזעגענען פונעם הייליגן חפץ חיים, זענען אלע אריין און דער חפץ חיים זאגט זיי א ישר כח פארן קומען. כ'האב הנאה, כ'האב אייך זוכה געווען צו זען בחיים חיותי. זיי זענען געבליבן שטיין, זיי האבן נישט געוואוסט וואס מען טוט דא. שטעלט אייך פאר מען קומט צו א גרויסער רעבן אויף יום טוב און אויפן וועג ארויס זאגט איר ישר כח פארן קומען. האט רבי אלחנן געזאגט, רבי, עס איז געווען אונזער זכות, מען האט זוכה געווען דא צו זיין, וואס הייסט אז דער רבי באדאנקט אונז פארן קומען? האט דער הייליגער חפץ חיים געזאגט. אז ס'שטייט ביי יעקב אבינו ווען ער האט געהערט אז יוסף הצדיק לעבט האט ער געזאגט אילכו ואראני בטרם אמות לאמיך אים שנעל גיין זעהן פארדעם וואס איך שטארב. פארוואס האט יעקב אבינו צוגעלייגט די צוויי ווערטער פארדעם וואס איך שטארב נאר ווען דען זאל ער אים גיין זעהן? האט ער געזאגט אז יעדער איינער באקומט שכר כפי די שוועריגקייטן ווי ס'קומט אים אן אנצוקומען מיט. רוחניות מיט מצוות, וואס זאל נאר זיין, עס קען זיין צוויי מענטשן טוהן פונקט פונקט די זעלבע זאך, און איינער באקומט אסאך א גרעסערע שכר, ווייל פאר אים איז אסאך שווערער. האט ער געזאגט אז יעקב אבינו איז טאקע געווען דער בחור שבאבות, ער איז טאקע געווען דער בעסטער, דער גרעסטער, אבער יעקב אבינו האט געוואוינט אין ארץ ישראל, ער איז געווען ארום גענומען מיט די י' בית שבטי ק, יוסף הצדיק איז אנגעקומען צו אלע זיינע מדריגות אליין. א בחור אליין אין מצרים אינמיטן ערבות הארץ, האט יעקב אבינו געזאגט אז קען זיין אויף די וועלט אפשר זעהן מיר אויס די זעלבע, איך מיט יוסף הצדיק זעהן ביידע אויס די זעלבע, אבער ער האט אסאך מער בייגעשטאנען כדי אנצוקומען דארטן וואו ער איז אנגעקומען. און ממילא וויל איך אים שנעל גיין זען אויף די וועלט, און ער וועט זיין אין אזא מין הויעכע היכל, אז איך וועל עס נישט קענען שמעקן בכלל, איך וועל נישט קענען אנקומען דארטן. אילכו ואראני בטרם אמות, לאמיך שנעל גיין זען די יוסף הצדיק, פאר דעם וואס ער גייט פון די וועלט, פאר דעם וואס איך גיי פון די וועלט. האט דער חפץ חיים געזאגט פאר ר' אלחנן. איך בין טאקע א עלטערע איד, געשריבן ספרים, די חפץ חיים האט אזויפיל געלערנט, אבער די חפץ חיים האט געזאגט איך בין אויפגעוואקסן אין א אנדערע דור, און איך ווייס נישט צו איך וואלט געקענט ביישטיין די נסיונות פון די היינטיגע יוגנט פון די היינטיגע בחורים אזוי די חפץ חיים געזאגט אין אנהייב תרפ צדיק'ס האט ער זיך אזוי אויסגעדרוקט. כ'האב הנאה איך האב אייך זוכה געווען צו זען בחיים חיותי ווילאנג איך לעב נאך, ווייל אויף יענע וועלט ווייס איך נישט. צירט איך וואלט דאך זוכה געווען צו זען אזוי האט רבי שמואל בירעמאן געזאגט פֿינף און דרײַסיק יאר צוריק, קען מיר אונז זאגן, און וואס זאלן אונז היינט זאגן, די וועלט א מבול אונז זעמיר פארפלייצט פון אלע זייטן מיט אזויפיל נסיונות, מיט איין קלייניקייט וואס מען טוט פארן אייבערשטן, מען פארמאכט איינמאל די אויגן וואס מען טוט, מען טוט אלץ אויף, וויפיל שכר מיט באלוינען אזא איינער וואס היט זיך אפ,